Power supply chi hnih, AC, alternating current, kan tih leh DC, direct current, kan tih kan nei a. AC chu ina kan hman ber current kan neih kha a ni a, DC erawh chu battery atang vela current kan neih kha a ni. Electronics lam reng reng hian DC a hman vek avangin kan electronics a power supply nei tur emaw battery charge nan khan AC kha DC ah kan siam a ngai thin a. Chutiang AC to DC converter kan tih hnathawh dan leh a siam dan tun video kal tlang hian kan en dawn a ni. Awle, AC kha DC a siam tur chuan kan AC two hundred thirty volt kha step down transformer hmangin kan pawt hmi a mang a. Transformer primary, mains, lamah connectin secondary lamah AC transformer rated voltage zat kan neih thin a. Primary leh Secondary hi vihthlak thleng chi a ni lo va, zero nine emaw nine zero nine ang chi inziahna lam kha Secondary a ni ang a, a number inziak zata kha a voltage min pek chhuah zat tur chu a ni. En maia a Secondary hriat a har deuh a nih pawn. Resistance te in a hriat thei a, step down transformer kan hman avangin Resistance tlem lampang kha Secondary a ni ang a, a tam lampang kha Primary a ni zel dawn a ni. Kan transformer atanga AC lo chhuak kha DC a chantir tur chuan rectifier kan tih hi kan mamawh a. Rectifier hi chi thum angin a then thei a, a awlsam ber half wave rectifier kan tih hi han en hmasa ta ila. Diode pakhat series a kan connect hian kan AC lama positive cycle a nih khan diode hi forward bias a ni a, tichuan tiang hian current kalin output lama positive lam kan nei phawt a. AC lama negative cycle a nih ve khan kan diode hi reverse bias ni tawhin current a kal tlang thei tawh lo va, chuvang chuan output lama negative zawng a inkat dawn a ni. Tihian breadboard ah a circuit ka siam a, a wave form kan en chuan nachina kan sawi ang chiah khan positive chauh kan nei tawh a, hei hi DC che khat, pulsating DC, kan tih kha a ni. Negative lam zawng kan paih avang hian half wave rectifier kan ti a, tin kan supply atangin a power chan ve zel kan paih tihna a ni bawk a, chuvang chuan power supply atan half wave rectifier hi chu kan hmang tam vak lo a ni. Kan ACR positive leh negative cycle hmang tangkai ve ve thei tur chuan full bridge rectifier diode pahnih hmang kan nei a. ACR positive cycle a nih khan diode D one hi forward bias a ni ang a, diode D two hi reverse bias a ni thung ang a. Chuvang chuan current hi diode D one atangin load kan output ah a kal ang a. Negative cycle a nih ve hunah khan Diode D one hi reverse niin D two hi forward bias a ni ang a, tichuan current D two atangin load kan output ah a kal ve thung ang a. Positive cycle ah emaw negative cycle ah emaw khan kan load a current kal dan zawng hi a ngai reng a, chuvang chuan positive ang vekin output ah kan nei tawh ang a, negative cycle pawh kha positive lamah kan hmuh theih ang hian a insawn chho vek a, hei hi full wave a nihna chu a ni. Hetiang full wave rectifier hi center tap transformer kan ti. Output lama hrui thum nei chiah chauh khan a siam theih a. Hrui hnih nei chiaha full wave rectifier kan siam theih chu full bridge rectifier, diode pali hmang, hetiang configuration a inrem circuit tam zawka kan hmuh kha a ni. Tihian han sawi fiah leh ta ila. Ac a positive cycle a nih khan diode D one leh D two hi forward bias a ni ang a, diode D three leh D four hi reverse bias a ni thung ang a. Chuvang chuan current D one leh D two kal tlangin load ah te hian a kal ang a. Tin, Ac a negative cycle kan neih khan diode D three leh D four hi forward bias a ni tawh ang a, D one leh D two hi reverse a ni thung ang a, tichuan current diode D three leh D four kal tlangin tizawng hian load ah a kal ve leh ang a. Nichina kan sawi ang chiah khan positive leh negative cycle ah load a current kal dan zawng hi a in an leh avangin full wave tho kha kan nei leh dawn a ni.

tikhan AC chu DC-ah kan han siam ta phawt a, amarawh chu output voltage mumal kan la nei lo va, tin, input lam voltage kan tih chet hian a output voltage hi a danglam ve zel a, hetiang hi unregulated power supply kan ti a, la hman theih kha a nih lo vangin kan regulate leh phawt kha a ngai a ni. regulate nan regulator IC seven eight xx series helaia ka tarlang anga voltage output hrang hrang pe thei hi kan hmang thin a, a circuit diagram chu heti ang hi a ni a, tuna ka siamah hian seven eight zero five ka hman avangin output ah five volt ka nei a, a input lam voltage ka tih danglam pawn a output ah voltage ngai reng five volt kha min pek tawh avangin regulated power supply kan ti thei tawh a, Hei hi kan power supply atana hman theih kha a ni tawh a, voltage dang twelve volt emaw nine volt emaw kan siam duh a nih kha chuan seven eight one two emaw seven eight zero nine kha circuit ah engmah tih danglam ngai lovin a hman theih a ni. Awle, tuna kan sawi ho kha han khai khawm ta ila, a hmasa berah AC two hundred and thirty volt kha step down transformer hmangin kan pawthniam a. Transformer atanga AC lo chhuak kha rectifier hmangin pulsating DC-ah kan siam leh a. DC pangai zawk kan neih theih nan capacitor hmangin kan filter a, tichuan output mumal zawk leh voltage kan duh zat kan neih theih nan regulator IC hmangin kan regulate leh a ni. Hei hi DC power supply, kan circuit chuamtu tan emaw battery charge nan khan a hman thei a. A current zawh zat tur kha chu regulator IC, diode leh transformer kan hmana zir kha a ni ang a. Helaia kan entirnaah hi chuan regulator IC leh diode hian uan em ve ve current a za va. Transformer hi five hundred milliamp rated a nih avangin kan circuit pumpui current zawh zat tur chu five hundred milliampere a ni dawn a ni. Ka mitchinah khan duh tawk ila, ka video siam te i lo hlawkpui a, i lo tangkaipui a nih kha chuan min lo like sak a, min lo share sak ve turin min sawm che a, tin video dangte i lo hmaih loh nan khan i lo subscribe bawk dawn nia.